kok ichiko go iti maber dhano Mm. dhano sana sana dholuo Mm. dholuo bwana kaka iwache kok ichiko go iti maber ting'eni inyalo po ka witi odhi oleng'ore miwinjo wach moro nono Mit, kata kiko- ka oni da dhi nyiso ng'ato donge kono ng'ato gima opogore inyalo koni gima opogore nikech kata mana kendo achiel achiel machando wano Mm. nitie jomoko mowacho ni eh yaw ng'ane cha pok okendo ting'eni ka nondike barua to ng'ani ng'ane cha pok oke- pok okendo Mano kendo mano. Ah, yani nadwa kelo nadwa kelo wach moro mare ni yani ni dholuo niga gi wach moro ni yani nitie kendo iwinjo kaeto nitie kendo iwinjo kaeto nitie kendo koro mano e gima natemo wacho koro kendo eh kendo mokwongo ehe en eh, kite adek mitede mitede opangie nitede gi yien eh mano kendo mag mitede tede gi yien eh kaso nitiere kendo kendo kendo embe pod itedo ateda gi yier eh pod ibiro ted gi yien Eh, mana ka un gi pesa to ubiro tedo gi gas ndiyo to kata dala But to be otek. gited gi gas pile nyoyo joma chwako nyoyo gi gas Eh? mana mago to jomoko mago mago to jo pesa mago jo mago to pesa jo pesa Koro mana kaka nowacho kendo mar mm. ariyo mm. en ni tiende nyocha in kijana kata pod in nyako matin kata wuoyi eh. to iyudori gi mbasini moro eh, ok ocho ni ng'ano nyaka miyi kata mana dhok samoro wuondi eh, Bora ni nyako ting'o lepe motero kod wuoyi kata dala gi wuoyi mano kendo makata nobiro mana slip over ndalo adek mano kendo kendo mano gima onego kwan ne ji Eh, by the way Bruce, nyiri mosebiro Ani- silipova kapo ni nyiri osebiro silipova odi te Eh. mang'eny eh, to nyirigo te mago mondegi iriambo to no mane kendo Hihi, kendo bwana mano ting'eny gi to nyako apenji nyako Mm. mabiro manindi machak nindi dong oting'o law Eh, to nyiso ni nyo dang' tek ni nyako tich Nyoda, oting'o lawe matin ubiri. cha lawe matin cha ariyo moinga mokadho ariyo moting'o ma black mar bla- black ing'e ni dak en mano mar yuach. kendo but kineno ka nyako biro gi silueche moko ma white white odi kajo moko ma nigi Mano les biro mabeyo duogo mano kendo. biro duogo kendo koro mano e kendo mane wawuoye Mano e kendo kendo nyiso machielo. niya chieng' moro kendo ere dholuo machiegni kode minyalo wache go tok moro Onwoyo.
En gima onwoyo. En gima onwore. Eh, onwoyo mano kendo. Eh. Eh, inyalo tiyo kode kaka eh, example. Eh, ng'ane giri nwoyo klas cha kendo. Eh, mano nawinjo kaka ji wacho no seche ma wanwo fo. For example, eh. Onyulo kendo omadho yath. Eh. Eh, Donge samoro ne yadhno ne omiyi gi Masai nyoro ni madhe eh, dichiel. tachaka- eh, To tachaka in, anwoye. eh, kata kiny chak idhi omo chupa moro Mm. imadho ka ng'ato wacho Nikech gino samoro pod rama. ng'ama nyoneni nyoro Mm. ka koro nyisi kawuono to koni nang'o Eh, mulo madho yath kendo. Donge mane kendo En mwawuoyo? adier.
Eh, To yath bende nyalo bedo mang'eny. Eh, nitie yes yes mano mm, magi tang'awe. Eh, Yath be nyalo bedo mang'eny. Ichikori mana kong'ere gik An man moko. wadhi adhiya Ibuke kamano. yadhni to idhiye yadhni. Kaka ong'er yani from bad wa- one chapping moro miwinjo gani one chili morning as the bird was chapping from one month to another month to when the birds w- yani yani kama ong'edhe ma chatting the man key Ma yani dong'e, ong'er ma mane dong'e wuok ni- dong'e ma wacho ni kane wuok e yadhni to dhi e yadhni yawa mano koro yath mokwongo Eh. mane kaki explain eh?
ah dong'e anyisi yath mong'er idho Eh, Yien. ose ka- mano tiende niya nitiere jomoko ma siaya ugenya lego gin Mm. gin joma luongo yien ni yath Ni yath. a tree mano yath Mm. yath mar ariyo nitiere nawi mm. kata bilo mm. en en yath mopogore en opoge diriyo mm. miwinjo ni ng'ane no to jayath ga kik imul mm. gire to bare mm. unyalo po kudak kode kanyo mm. higni mang'eny uluoro ga moko kwal gige go nuwe ne kata gimo timo ni marach onge be ng'ama tiyo matek marach to kare mana yath mineni weno ni wacho ni en go no kare to samoro ouso mana yath moro mineno ji- Kijende ohero. mineno jende ohero Mano be chak yath mar adek. to ete en yath moro nikech sate ka sate nyithindogi nyaka koro ohero yath ing'e gimomiyo gihero yath Mhm. to donge ing'e ni ojende mamilore mang'eny pap tinde gin ema gidong'e koro ing'e ni tuoche yudogi kacha koro nyaka ging'e nyaka namba masai e inwacho niya masai manyna moro Emomiyo nitie ndalo moko sirikal ne ywak niya ni mavijana ok dhi e osiptal Eh, gidhi mana e pharmacy chemist Eh, ma gidhi to gi e. mag nini gi Eh. koro nitiere yadh masai machacha kendo en en inyalo luonge ae to nitie kik iwuog e bi chemistry kanyo mm. ng'ina yedhe manie e bi chemistry ng'ato tuo Nitiere iomne ng'ama yath tuo. tidhi iomne yath ma daktari ndiko mano en koro kod yath yath mindiko mimuonyo en kod imuonyo ondike en yath molosi mobedo process. Aeto nitiere yath moro e to kuom iwuoyo kuome. En en Ng'ani yath. us- ng'ani loko gi yath. Dhobe ok en yath, en yien. Ete ma koro en yien. To en- Eto yien kanyo. but but en ga ohala maber nikech imagine bwana imagine niya ni in kendi ka- to ji to gombo gedo to in ma in gi hardware Koro in ema iuso yien. Eh, to gin ema uso yien. Magi tang'oge ma wigi ok yud gik moko piyo piyo ni. Tineno ka mano eko to yien mopedh kanyo. Koso ikia yien yawa? Eh, to an yien ma ang'eyo to oo. En mane? To be ok en yien ahinya Mm. nikech ok o- en ok oti. Ah, Ok iwinjo ni dhi omna yien e nini e duka. Eh, ang'e.
Yo, nitie joma chak Wende chak yath ni- mimuonyo ni, chak gi iluongo ni yien. Ah, bwana ah, bwana mana ai bwana mana we satu ya kamano. Bwana mana we koda bwana. Romi.